It-tim tagħna ltaqa' ma' Alex Camilleri, riċerkatur li ħadem fil-qasam tat-toponomastika, sabiex jitkixxef aktar dwar dan it-tip ta' studju.
Toponomastika hija l-istudju tal-ismijiet tal-postijiet u anki l-istejjer jew storja li jkun hemm marbuta magħhom. Deskrizzjoni tal-post jew kultant anki ġrajjiet marbutin miegħu. Hemm dawk li huma tradizzjoni orali ngħidulha, ġifieri fejn dat-tagħrif jgħaddi bil-fomm minn ġenerazzjoni għall-oħra u fejn allura l-informazzjoni tinkiseb direttament min-nies tal-post, hemm ukoll is-sorsi miktubin. Sorsi miktubin insibu fost oħrajn mapep antiki, insibu wkoll kitbiet antiki jew anke inqas antiki minn hekk fejn isemmu propju daw id-dettalji u jiddokumentawhom. Għandna ismijiet ta' postijiet, toponimi, li huma forsi sempliċi, huma qegħdin jiddeskrivu pereżempju l-forma tal-art. Eżempju ovvju tagħha għandna pereżempju hawnhekk fil-viċin tagħna, il-ħnejja, ehm, dik li nafuha b'mod ormai kummerċjali ta' Blue Grotto li qed tirrakkont hija qiegħda tirrakkonta il-forma tal-blat hemmhekk. Hemm oħrajn illi jitgħidulna xi ħaġa dwar xi ġrajja storika jew leġġendarja, pereżempju n-naħa tar-Lapsi għandna hekk il-post fejn isibuh bħala erq miżum pereżempju. Għawdex fid-Dwejra hemm il-ħofra tal-Bidwin fejn hemm leġġenda wkoll simili fl-inħawi tal fejn kienet it-tieqa tad-Dwejra. Hemm uħud, semmejt it-tieqa ta' Dwejra pereżempju, dwar kif kienet il-forma tal-art, jiġifieri naħseb kif ħafna minna jiftakru sa ftit ilu kien hemm forma partikolari tal-blat hemmhekk, illum m'għadhiex teżisti, però l-isem tal-post hemmhekk għadu. Hemm pereżempju wkoll dettalji oħrajn tal-post, mħabbta pereżempju ismijiet tas-sikek jew tal-iskollijiet, ħafna drabi jkunu msemmijin għal xi tip ta' ħut pereżempju li għamel b'ċertu abbondanza hemmhekk u li allura jkun magħruf pjuttost bħas-sajjieda. Hemm diversi minnhom jiġifieri u marbutin magħhom ukoll drawwiet tal-lokal ukoll. fit-toponomastika hemm aspett ieħor interessanti li nsibu diversi kliem Malti li kien jintuża fl-imgħoddi u llum il-ġurnata eh, ħafna minn nies biss eh, jafu li jeżisti dal-kliem u li nsibuhom għadhom anke ħajjin fl-ismijiet tal-postijiet. Naf pereżempju jiġini f'moħħi eh, kemmuna, hemm il-ponta tal-imnieri. X'inhuma l-imnieri? Huwa plural tal-kelma mnara, Illum anke l-kelma mnara kważi qed tintesa mnara ġifieri fejn kien ikun hemm anke d-dawl, kien ikun hemm xi musbieħ taż-żejt eh, jixal fiha, mnier il-plural tagħha. U dil-ponta jisimha hekk propju xi hija eh, biċċar tħierġa l-barra fuq il-baħar, eh, b'sikka wkoll ħdejha. u li allura kellha anki dik ċertu importanza. Eżempju ieħor fejn ġieli nsibu ismijiet bħal ma huma l-Awejna. Awejna hija għajn żgħira, diminuttiv ta' għajn. Ġifri hemmhekk dak it-toponimu minnu nnifsu qed jispjegalek propju fejn hemmhekk għandek ħafna drabi xi ċarċira żgħira ta' ilma ħiereġ minn ġol-blat. Eh, jien naf pereżempju ġieli ssib post fejn għandek l-Awajra, x'inhu Awajra l-istess? Awajra huwa għar żgħir. U l-istess issib illi ħafna drabi jkollok xi għar żgħir mal-baħar f'post bħal dan. Għandna diversi postijiet ukoll, kemm Malta, kemm f'Għawdex u saħansitra f'Kemmuna, fejn issib il-kelma il-mixta. Għandna wied il-mixta f'Benajsa, għandna l-mixta f'Kemmuna. Mixta hija nom minn mat, ġej jiġifieri mill-istess tal-kelma xita jew xitwa, u fil-fatt tindika post li fejn joffri il-kenn mill-elementi u ħafna drabi nsibu proprju hemmhekk xi għar kenni fejn proprju jipprovdi dat-tip ta' kenn. Eżempji oħrajn, hemm minnhom anki lokalizzati. Naf pereżempju n-naħat insibuha kważi biss in-naħat ta' Marsaxlokk u tax-Xgħajra l-kelma kalanka pereżempju. Kalanka li hija diminuttiv ta' Kala, insomma, ġejja ġifieri mit-Taljan, tfisser bajja żgħira u huwa isem li nsibu f'dawn in-naħat, Dellimara l-iktar u n-naħat tax-Xgħajra, tax-Xgħajra u l-Kalkara.